Eisteddfod y Fenni yn 2016. Ie, dwi'n cytuno.
Ie, oedd e mor agos i gatre a o'n i'n... Oedd e'n meddwl ni'n gallu'n adra cael cawod. Ie. Oedd e'n neis. Ddim am, am angen poeni a bod yn brwnt.

yn 2017, 18, sa'n cofio. Ond oedd e jyst mor cŵl yn y bae. Um, oedd brawd fi'n chwarae, felly oedd yn amser cŵl, ie. Yeah. Um,
trio mynd i bob un stondin mewn diwrnod a casglu gymaint o freebies o phosib. Yn hoffi'r dance bodau. Mm.

gwisgo wellies a'r mwd. Fi kind of, even though obviously fi'n fel ch'mod dim glaw ond ma' rwbeth amdan pawb jyst yn sort of fel a na ma' pobol yn jyst gwisgo fel plastic a yn doniol. Ie. Swn i jyst yn deud jyst gweld llwyth o pobol ti'n nabod fel pobol ffrindia ond eto hefyd pobol ti jyst yn tyfu fyny efo ond eto ti'm yn cofio os ma' nw'n nabo chdi.

Dwi'n credu ymysg pobl ifanc nawr, yn enwedig yn y prifysgol, mae yna cymaint o fel mae yna cymdeithas mawr um, fel dros y lle yn enwedig gyda pobl ifanc so maen nhw'n ymuno pethau fel yna a hefyd gyda cyfryngau cymdeithasol maen nhw'n dysgu mwy

Hynny yw sy fwy neu jyst am logic ti me'wl? Ond ma' 'na ryw fath o logic tu ol traddodiadau Cristnogol achos dwi me'wl bod o fwy o ni fatha dwi'n deud seremoni o fewn hwnna. Hmm. Ie dwi'n meddwl bod ffydd yn j- cadw pobol i fynd a bo' ni'n gallu teimlo fel cymdeithas. Yym fi ddim yn rhan o'r cymuned fy hun ond Fi'n gwybod lot o teulu fi yn a fel mae jyst wedi bod yn rhan o popeth a bywyd yn Cymru. A hefyd, dwi'n meddwl fel um, poetry, neu poetry? Fel barddoniaeth? Barddoniaeth a stuff yn yr eglwys, a just rannu fel, gallu bod bod Cael ei weld fel celf, I guess. Dwi'n meddwl... Ffordd, ffordd o fyw i rei pobl. Yndi, ond dwi'n meddwl erbyn rwan yng Nghymru, dwi'n meddwl mae o'n rhywbeth sy'n cael ei basio trwy'r teulu, rhywbeth sy'n cael ei ddysgu gynnar iawn, ac mae bobl yn tueddu, dwi'n meddwl, dim bod fi'n siarad ar ran neb, yn troi ffwr ohono fo, yn mynd efo'r un hŷn ond dwi'n meddwl bod o'n draddodiad mwy a ma' 'na wbath neis ar y yym ma' 'na petha fel adeg Dolig lle chi'n plyga rheina felly t'o' ma' wnna'n draddodiad Cymraeg mwy na 'di o rwbath crefyddol on' ma' bobol yn cymryd rhan so dwi ie dwi 'di rhoi atal bach i ar y chan... Ti roid full on y Beibl iddyn nw fan 'na. Gewch chi edrych arno chi fan 'na. O. Diolch. Yym i fi mae o'n fwy na traddodiad yym ia jyst 'dan ni'n ca'l o achos bod Duw 'di gyrru unig fab i'r groes wel i fyw y bywyd yma yym perffaith ar y byd ma'n llawer mwy na traddodiad i fi yym ia bo' ni'n ca'l perthynas hefo mab Duw yym ia 'di o'm yn golygu bydd petha'n hawdd ond ma'n golygu bydd yym Iesu yna yn gymorth i ni yym a dwi definly 'di ffeindio hynna'n gymorth i fi trw prifysgol yy pan ma' ffrindiau gadal chdi lawr neu gradda ddim yn troi allan fel ti'n disgwl ond yym ia fod Iesu yn ffyddlon a bo' Iesu efo cynllun gwell i ni na'r byd. Ia.